Чэ, өссө биир видео оҥоруом бүгүн. Э, билигин былаана туохха торговой э, кииҥҥэ киирээри ыктымааһа, атыылыыр кииҥҥэ, олонно Живанши, Дольче Габбана, иин диэбит курдук типа суумкалар тураллар аха. Ону үсүү бэйэтэ икки кыыс киирэн кэллилэһигэ син типоновай бэйэм курдук куркалаахтар диэбит курдук аха. Уонна кэлэн баран иһахха кыргыттар эһэгэ һэ уонна киирэн баран буоллаана оригиналлар доо диэтилэр аһана уох оригинал буолуохтар диэтилэр аһа инньэ диэбиттэригэр олох просто олох куһаҕан эрэйдэннилэр оригинаһа уонна Таххан бара турдулар Типа кинилэр били оригиналы ыллаһаллар үһү ха Хахалар биһиги оҕолорбутун хайдах эрэ итинник иитэбиттии туох да культура диэн суох тоҕо диэтэххинэ ити Дольче Габбана холобура ити ол ээ туохтары оригиналлары итинник фирмалар оригиналларын холобура оннугар европеецтэр иччи өлүгэр үрдүк хамнастаах э олороннор оригиналы туппаттара ха Ол буоллаҕына ырыктаахха сыаналаах буоллахтара дии. Аһаа, ону быһылаана биһиги оҕолорбутугар итини эмиэ үөрэппэппит аһа. Ону били туораттан көрөргө наһаа куһаҕан этии. Аһаа, холобура, э, туох диэбит курдук Дьиҥ суолта билбэт тэнтэххэр буоллаҕа дии, били хаһан эрэ холобур аҕаларытыҥ дии олох модельнай норковай шубалаах кыс автобуска анньыһа сылдьабыппа биһиги ааһа дьобуруоста олох балыктар курдук ыгыччы биллэн баран онно дьааҕылыҥнаһа турдахпытына Ол кыыс олох миигин үтта-үт буолар аһан мин хайдах буолаан диибин дьоннор бааллар дии манна аһа ону буоллаҕына өссө вы мне шубу мнете диэннээх айыы-айыы ону тэбим баай если

Хайдах эрэ эн баһаалыста били үчүгэй буолаһата гынан баран ол тас көрүҥүҥ буолбатах буоллаҕа диэһэгэр били өйгүнэн ону-маны сатыыргынан холобура толкуйгунан үчүгэй буолаһатыахтааххын буоллаҕа дии. Ол Э, холобура ол икки кыргыттар холобура билисин типун куркалаах кыргыттарбыт хаччы өлөрбөттөрө олох биллэр бу араһата абитуралы абитуралаан баран бассыһы курстар иин курдук көстөллөр аха хаччы өлөрбөттөр боолорун туох хаччытын өлөрүөхтэрэй Уонна ту Ай-яй-яй Ну ол фирменнэй Dolce Gabbana сумкатын атылаары дьаллар бу Ох, наһаа ынырык көтүүлээх Аха Ити итии уоҕуттан буоллаа дии Баһаалыста итини хаддары Туохтыахха баар этэ, аһа, өйдүөх, өйдүөххэ уонна өйдөтүөххэ баар этэ. Холобура, Европаҕа даже үлэлиир ынырыктааһа хамнастаах буоллахтара дии биһиэхэ олоотоххо дии. Олорун холобура ол Ити мааркалары туппаттара аһа улахан политиктар уонна ити улахан шоу били публичнай улахан маннык улахан публичнай дьоннор тутар маллара буоллаҕа дии аһа ону биһи тутарбыт да наадата суох буоллаҕа дии дьиҥэр ону биһи ол бэйэбитин хайдах эрэ били ол улахан Публичнай дьоннору кытары сатыырбытыттан мин көрөбүнэ күлэбин аһаа Добро эн бэйэн олорор били уустуккун биил диэбит курдук дии Оннукпут суох эбээт сиэри таһына диэбит курдук Ол оннук онно этиэхпин баҕарабын Үлээн олох аны соһуйдум ээ тугайла Дольчикованы тутаары сылдьар кыргыттары идэмин көрбүтүм олох бэйэм курдук синтепон кулкалаах ирдэллэ олох аллыы дьоннор диэки курдук